moratiwa ke leboga ge o kgonne go hlwekiša rumo ye yaka go leboga nna wa tseba le ge ke fihla rumong a ke sa ya go apea kono robala my love gape ke bošego ga ne o boela neng rumong ya gago ke a bona gore ke bošego ka no mphelegetša rumong ešo wa tseba ge ke boa go felegetša ke nyako thoma go practice metse wa bona O swanetše go thoma go practicer gape go šetše ka mswana fela gore re ngwale. Ke re, wa bona tomorrow gona a ke nyake go dira phošo. Ke nyaka go dira bonnete bja gore ke a ti prepare. Mara wa tseba ke a makala, ke kwele o re wene ga o bale. Be ke bapala my love, wa tseba gore ga go kgonege gore motho a phase a se a bale akere. Yeo ke nnete, re swanetše go bala gore re kgone go phasa, ratolaka.
Wa tseba ke tlhoka thušo ka mmetse. Gape ke rile ke kgopela Sam gore a nthuše ena le yena a no nkganyetša. Ke tlo bona ke dirile jwang mara. Iyoh! Modimo wa ka! Gape ke be ke lebetše gore ke tlogetše bra ya ka kua rumong ya bomaja.
banna gape mantwa ke ge a thabile pele a tloga mo roomong yaka ga fa seo se ra gore ga se a bona pry ya lulu ka fase gampete a ka ge ba clean e re ke lebelele ka mo fase gampete gore pry yela ya lulu e sa le gona na
Ga ke gane ke enjoya go ba le Maja and ke phela ke mmotšiša gore o botša Mantwa neng ka relationship ye ya rena. Mara nka se rate gore Mantwa a hwetše braailer ya ka ko roomong ya bo Maja. Yoo, ape e ka tla ya khosa ditshele.
heban gape praela ya lule ga ya gona ka mofase ga mpete wa ka gape ke šeile ka mofase ga mpete nako tše ke ile reka di-chips šele gone jale ile kae e seng gore mante o e bone ge a be a tlina gomme a e tloša
mantwa ke bošego nna ke nyaka go bala ke rile o nyaka eng mo Lulu, Bra yela ke go reketšego yona ka birthday ya gago e kae? Manto, I can explain. Please mphe chance ke kgone go hlalosa. Ya, o swaregile. Hlalosa ke theeditše. Mantwa, Bra yela ke e tlogetše ka phoso kua rumong ya bo Maja. Ke be ke sa re ke a e tlogela. So please tseba gore ne ke se nyake go go kweša bohloko at all. Lulu, Ga lo bolela ka eng na? Mantwa, Please, ke kgopela gore o kwešiše. Ke be ke sa re ke o kweša bohloko. So o šetše a o boditše gore nna le yena re a ratana?
Lulu, Slow down, a ke sa kwešiša bjale. Ke go botšiša ka bra yela ke go reketšego yona wena o mpotša mehlolo e ke sa e kwešišego. Kgane Mantwa, Wena bjale wa e no mpotšiša ka bra yela? Gape o ntšhošitše, yoh. Tulu, Kgane o tšhoša ke eng? Gape ke a tseba gore Kamokeme motse yena ga a ganege. O ra bjang Mantwa? Ga ke kwešiše.
Lulu, Ke hweditše bra ya gago ka tlase ga mpeto wa kamo mola ke cleaner room ya bona. Huh, wa tseba e bile ke imologile. Ne ke re kgane ba o boditše nnete ka diphiri tša ka. A go na motho a mpoditšego nnete, mara ke a tseba gore Nakwela o le kwa reseng ya bo Maja e be o nyaka eng. A Mantwa a re tlogele go bolela ka taba ye? Lulu, E be o tlo mpotša neng gore o ratana le Kamo? Mantwa, A ke ratane le Kamo, go no ba o diregetše phosonyana fela nje. Ke a kwešiša, mokgotsi.
Eish monna ka mo gape ke nagana gore mantwa o tšere bra ya lulwe ka mo fase ga mpete a nyako o bona gore ke tlo dira eng majatola o balabala monna bro e la lulu ke thusetša kwa fase mpete wa ka e tsentšha ka fase mpete wa ka nke nyako gore o tsene mathajeng eish monna juzu a ke tsere ke go leboge goba ke go patele jwang mata gape o savile relationship ya ka monna monna ka ke bona re wena o rata mantlo wa kgare o toela lolu once and then o ratana le mantlo before a find out ka bolena eish monna mantlo yena ke a mo rata go bolela nnete ga ke tse gore ke dire jwang ka gore ke nyako tswela pele ke gapa nako ka lulu monna tola dilo tše tša gago monna ape mantlo a ka find out o tlile o twa pele o thoko ena o toela ke ntho wena o e nyakang eish mata ga ke nyako lusa mantwa ene ga ke nyako tlogela lulu gona bjale Gabotse monna o mo khotele teine Lulu monna. Lulu mmata ke re o ntshwere gabotse monna gape ke re o ntlhatswetsa diaparo wa nka peela e re ke notswe ke mo kwelela pele ke e tla go mo tlogela.
E yane Lulu a tsebe re tsentšitše ka gara problem. So monna o re o itlositše nako mang braela ya Lulu ka mo fase ga mpetaka. Ke itositše ne go tšele kgobulela mantwa lebati.
ka mo o ka nna wa ya le nna library mara o tsebe gore nna ke go go thuša ke tla be ke le busy ka kutu a o na bothata wara na ke nyaka go practice maths for two hours then ka boela roomong nna e nako cross night nyaka go phasa wara ai monna na ke nyaka go phasa monna ke nyaka go ba ke ye supper ke nyaka go khumana ke go kry-a double room ke nyaka single room next year ape taba o sherana ya lapisa se tshwenyega wara single room yona o tlo no e hwetša next year

E ke thusitše ka e latela ka fesele a mpetro wa ka a ke šele gore manrwa o e bone na Yane, maja a roloka ka mollo. Gane o botse gore wa ya sa no tlogela mosetsana o tee. Nna ke tsebe wa ra. Mara wa bona nna, ke kgale ke bona gore go na le seo be se direga magareng ga Lulu le Maja. Wa rra ko pele o se ka botša motho ka tabeng, ke phiri o se ka botša motho. E, ka mo nna sephiri se ntumiša mala.

Xana gabotse why o bolela so? U ta swi kuma ku nga ri khale. E re nna ke go tlogele ke yo hlapa gore ke tle ke kgone go yo reka pen ya go yo ngwala test ka moswana.
Mashaka re bona ku utsange ku bona u practice maths kani wo ngwala yini tomorrow wena. A ah, u ska wara mata ka nna ke tseba seo ke se dirang. Na mabane u siwekile library le same re practice. Kgane wena le Semo le thomile go kwana matšetši a? Bona wa rra, Semo ke motho yo mošapo, na gore gore na re mo fe chance ya gore a re bontšhe botho bjagwe, ke motho yo mošapo dama. Ke no tshepa gore a se nke o mmotše diphiri tšaka, gape mothola ke sehwirihwiri, ga a kgone go swara sephiri.
Dumela Sam, o nyakang mo? Ke tlilo reka borotho, wena o nyaka eng mo Mantwa? Ke tlile go reka pene. Mantwa, wa tseba o botsana. Ga o di tsebe tšeo ba go dirago tšona batho ba o naganang gore ba go rata. Tlogela tšeo Sam, a fa o ready mara for mmetswa ka mswana? Nna ke ready, ke botšiša wena le best friend yela gago ya go go jela monna. Sam, gane gabotse o bolela kang? E re ke go botše ge, Lulu o ratana le Maja. O ba tlogetše bra ya gagwe kwa rumong ya bomaja ge ba ile go bona Maja. Na le maaka, Sam. Lulu o ratana le Kamo. Ke re nna Kamo o mpoditše gore o tlošitše bra ya Lulu ka fase ga mpeto wa Maja, a fetša a e lahlela ka fase ga mpeto wa gagwe gore a kgone go seiva Maja. Sam, ke a tseba gore ga go kgonege gore o fo te thomela ditaba tše kaso. Ke nyaka go botšiša Lulu gore taba ye ke nnete na.
My love, ke a leboga go dumetše o tla mo roomong yaka. Wa tseba ne ke o gopotše, yoh.
Ke mang? Go na le motho yo mo letetšego?